Häerzlech wëllkomm op mengem Youtube Kanal, elo geet weider mat Crash Bandicoot, no dem Intro geet et lass. So lo geet och lass hei. Starten. An weiter. Si mo ganz gespannt, well ass haut se erwaart. Ass un klenge Frënd dem Crash Bandicoot. So dat war Palm Cold Hard Crash, dat war eise lätschte Level an elo komme mer Diggin It, dat ass eisen nächste Level. Si mol gespannt wat ass hei op dësem Level erwaart. Vläicht Äisbiere, wie weess. Ah nee, do han ech schonn direkt eng Planz gespäizt an hiert Gëft, soen ech einfach mol esou. Muss mer direkt oppassen hei, eis beléift Äppel. Wëss bei 100 kréie mer rem e Liewe bäi. So da oben de klenge Männchen hei. An Dir wësst och, äh, wann man dee nach zwee der klenger Männercher kréien, da krimme mer seng Aart super. Dat fir natierlech saugutt, da kënne mer duerch alles duerchlafen. So hun direkt hei d'Pepper rem agesammelt. Ui hei muss man schon direkt oppassen hei op déi déi déi Steenfiguren do. An déi eis rammen iergendwou. Lei mer schnell am nach. Du muss ah, do ass den zweete schonn. Ah, tipptopp. Ech nach ee muss mer kréien, léif Zuschauer. Dann geet hei d'Post op. Mee esou esou wäit si mer nach net. Dréckt hei op den elektresche Stroumschlag. Wei ob mer da esou nach verpasst kréien hei. Oi dach! Wann een et da grad seet, ne? Sou an op déi déi Pflanzen, do muss mer besonnesch gutt oppassen mat hirem Gëft, a fräit et, déi sinn och net z'ënnerschätzen déi. Sou an dee Bonuslevel hei, deene Bonuslevel sinn ech iergendwéi, war ech ni sou richteg gutt dran, also ech komm ni sou richteg ganz gutt virun, obwuel se mer gefalen sou vum Prinzip hier, mee ech komm eigentlech ni sou gutt virun dobäi. Do han direkt TNT rëm. An den Nitro. Dat ass genau dat, wat ech grad wollt uschwätzen. Dat ass ëmmer déi Plazen, dee Bonuslevel, wou ech meeschtens dann versoe beim Nitro oder beim TNT. Sou, elo hu mer zwee Weeër hei, wou mer kënne goen. Hei gleewe bei, tipptopp.

Wéi schon ze schéi gewiescht hallo oh nee si gepickt ginn dann kuck dech de Crash Bandicoot un wéi en opgeet wéi Loftballon oh nee net scho rëm oh nee zwee zwee mol hannereen Ech hoffen net dat mer nach eng drëtt Kéier nach hei nach gepickt ginn. Ech gi mol eng Kéier e bësse méi lues hei. Nee, net esou net ganz vill. Elo si mer erëm gepickt ginn, mee mir haten e Gott sei Dank nach een een Holzmännchen. Ui, oppassen hei, ah nee. Awer do hannen ass schonn direkt den de Kristall. Dat heescht, da si mer schonn no beim Zil. Ah, ech hu mol gutt. So, de Kristall Hummer. Deppel rum Fleisch is angesammelt. Wirst jo gewicht e sinn. So lo kom kom hei wie eng Art wie Maul wo feiern an de Budem äh, na de Budem goen das da cool. Das war nice. Alle kënnt kënnt kënnt bei rum. Oh nee! Wat zum krit. Ja sou séier na ech komm do gun net han drun do misse so so den äh, die die boost platzen do du wisst du wo du gering ass an da sind feiler do wann de do wären die wären tisch die top da kimmer beien nach besser ausweichen also respektiv dann äh, kind mal blitz blitzartig hin der fu kommen so einfach mal so so Sinn mer hei mol fäerdeg elo? Hei wei ah elo komm elo kënnt erëm eng bei. Oh nee do bass de scho rëm an si huet mech ëmkritt. Ech kann et net gleewen. Sou elo elo hu mer nach null Liewen dat heescht elo gëtt ganz dur. Dat heescht wa mer elo nach eng Kéier getraff ginn also verléieren dann ass Game over hei. Dat hoffe mer natierlech net. Also muss man fleische Steppel sammeln hei. Brauchen sie dringend dringend da den nie. Wow, gut ich du nur oh, hier, du, du. du du ganz knapps die zu Pflanzen du wie Gift ges ges äh, gespeizt du. Oh, du könnt bei rum. Oh ne. Schnell fort. So. Kréie mer rëm gläich e Liewe, Gott sei Dank. Ech si esou frou, éierlech, da kann ech iech guer net soen. Also um enker, well et do war elo wierklech ganz knapps, datt mer hei elo Game over gewiescht wären. So. Dat hei verstinn ech oft guer net, ne? Dat, dann äh, spréngs du drop an, mee wou geschitt dann eppes? Also ech weess net. Ma wou dat soll sinn? Wann dir méi wësst, kënnt der mer an d'Kommentarer schreiwen. O wësst der do nach ween? Sou klengen Holzfäller Männchen. Oh nee, d'Bike kënnt erëm. Oh nee. Sou, erëm den Holzfäller Männchen do. Muss mer deem nach auswäichen. Ah, voilà. An bis mer och schon d'Zil geraden dran. So, an dat hei wär eisen éischte Level an dëser Episode. An hu mer jo gutt iwwerstan, soen ech einfach mol esou. Also dat war jo mol gutt. Zumools och de Beien, déi war jo net einfach, deenen auszewäichen.

Déi Doktor Cortex schaffen würde, gib mir déi 20 Kristalle, déi du gesammelt has. Wow, kuckt iech de Männchen do un. Wat e Roboter, oh Freck. Wat muss mer hei lo maachen? Ah, muss, muss mer den Äppel do, ähm, seng, seng Maschinn do zerstéieren. Ah, okay, ich verstinn. Okay, da schießt man dann oft die ganze Zeit drauf. Das ist ein Pech, wenn man können Menge schmaren. Ui, das ist ein ganz anderer Gegner tun. Hat man einen Laser da? Ah, ich meine, wir haben schon einen, einen von seinen Maschinen da getroffen. Yes. am zweiten Ei. Vielleicht schon man das schon gepackt, wie weiß. Ah, den zweiten haben wir auch. Ah. Ne, wir noch nicht gepackt. Ah, schuld. Ah, da ah, kommt noch so. Was kommt denn da noch raus? Ah, Raketen, okay. Wow. Ass nun gënn esou einfach déi déi Äppel do an do an deen de klengen Karo do ran ze kréien. An déi Rakéiten déi sinn zwar och prallen och hei giel esou bei eis an. Gutt okay. Ah, da kommen d'Rakéite erëm. Op dee muss mer hëllech oppassen hei. Ech meng mine getraff schmengen yes lo denk ich mul dat man nach duft muss man lunner treffen emol zwemol awer e wackelt schon ellen kuck kuck dech nun wien de bannen panikéier dann an sengem klengen raum do oder cockpit besser gesot wie was dat do dann Boah. So grénge Laser oder wat kënnt do eraus? Boah, an ech si voll gegrillt ginn. So, da muss man eng viru maachen. Dat war natierlech kloer, ne? Wär natierlech schéi, wa mer kéinte vun der Plaz ophalen, wou mer gestuerwe sinn, mee dat ass hei leider net de Fall. Probéiere mer elo en anker. Ach, an dee roude Laser, pardon, ass och net einfach deem auszewäichen. Mee ech wëll natierlech sou schnell wéi méiglech bezwéngen hei eisen, eise klenge Frënd do an der Kabinn, dee säi Spaass hat et eis hei fäerdeg ze maachen. Ui, oh nee, sinn ech erëm getraff ginn! Sou en zweet Maschinnegewier am och futti. Da kommt den den ieweschen Deel drun. Da muss man wirklich d'Äppel nach méi präzis do rantreffen. An die Klapp déi déi Nummer do op an zu mecht, déi geet sou schnell zou. Hun mer och keng Zäit ze reagéieren. Mir probéieren eist Bescht hei trotzdem. Meen ass schon ass schon elle matgeholl, well de gesit wie den elektrisch do schon iwwerall do deels zersteiert gouf an der Maschine. So den Flille Kette man nach den, den echten den hei. Schaffen ah, nee, da könnt nach eng ich mein, da könnt nach eng 10 dann ass du wun wun de de geringe Laser do do rausfeiert den ass du so krass den. Yes, Leit, ma da mol, da muss man, da muss man ganz gut oppassen. Wünsch mal Glück, liebe Zuschauer. Die kann ich, das Glück kann ich gerade gut gebrauchen. ganz gut oppassen net am mat Loch fallen. Yes am Joen Yes Wa fan net mein ver den doen Dr. Engine Lieber Scholle also war schon einfach muss ich zouginne. Sou, elo komme mer an de Warp-Raum. A wou gi mer elo hin? Do gi mer erop, ok. Hei hu mer alles heiënnen. Sou, ah, do komme mer erëm ganz nei Levelen. Hei si mer och ganz gespannt, wat eis hei esou erwaart an dësem, an dëse Levelen. Rocket heescht eisen nächste Level. Kléngt jo mol villverspriechend. Hallo? Ah. Oh, freck, lummer so, so ein Jetpack hei. cool. Freck, so gut, es war einfach das zu steuern, ne? Freck, dann. So Level hat man noch nie beim Jetpack, du weinst. Einfach cool, irgendwo. Wéi dat ausgesäit, de Crash Bandicoot an dem Jetpack Kostüm do, gesäit lescht aus. Hei, hei muss, muss man natürlich allen oppassen, dat Feier an alles, ui, dat ass guer net sou einfach. Hei keng Dommheet ze maachen.

Ech kucken enke wann ech Jetpack stoen ëmkéieren op dat besser geet. Nee net wierklech Mä an dat Charm hat huet kee Wäert. Fräck datt hien nach säi säin Wirbelwand ka maachen an deem Kostüm do. Gitt dech schnell virun a sou. Ganz interessant Level dat hei awer elo mol eng kaps ganz anesches hei wou net einfach ass dat ze steieren also so lo mat Checkpoint an run do äh. de brauch ma awer ah ja voilà Jo, dass se, dass se, also ech kann Iech dat schwéier vermëttelen, also wann Der dat Spill eng Kéier spillt, also et ass schonn e speziellt Gefill hei mat deem Jetpack hei, mam Crash hei duerch d'Géigend ze fléien. Ah do hu mer e Männchen hei, zack, weg mit dir, voilà. Ui, jo do sinn direkt d'Kabelen déi raushänken, sou Checkpoint erëm. An do hannen do hänken awer, hänken awer vill, vill Äppel, also hänken ass jo kee Bam, nee do, déi fléie jo do am Raum, mee déi kann ech net all huelen, dofir hunn ech d'Zäit net an et ass och ze schwéier bestëmmt, weess de, also an nee, sinn ech na hei vum Kolleeg do hannen gegrillt ginn, nee den Dénger ass einfach, ech, ech kéint se mol net all huelen, muss ech ganz éierlech soen, also esou gutt sinn ech dann awer och net, also. fir do alles do déi Äppel do ze huelen. Normalerweis huelen ech se zwar ëmmer gär, mee hei. Sou, jo, hei liewen tiptop. Sou, an do muss mer oppassen op deen do hannen do. Dee mécht ëmmer seng Stroumschléi do ran, feiert deen do eraus aus senger Hand. Weg mit dir, komm! Mir mussen dee Level hei packen.

Ja et geet natierlech immens séier hei. Missten wahrscheinlech nach méi lues man mee hu wéineg Gedold momentan. Iergendwéi huet sech Village awer schonn hanner mech bréngt. Oi an an den Nitro. Uiuiui. Komescherweis muss muss ass den den den hei mam Elektresch am mannste Schwieregkeeten. Do hunn nach nach genuch Zäit fir ze reagéieren. So, let's go, hun awer en Checkpoint. So, an go, weider, weider, weider, immer weider. Oh, die Kabel, do wie du do raushänken. Freck, da muss man auch ganz gut oppassen. Alle komm, wie ist dat? Voilà, und dann... De pink, pinken Diamant hu mer. Voilà, an enker. Komm. Voilà. Den hat mer och. Ah, no. Kann man de Kostüm ausdoen. Ah, dat ha war de Level hei. Ui, de war zwar net einfach, muss ich soen. Mee huet wirklich Spaß gemacht. Echt cool, also man kann es ganz anders. Sou an dat hei war meng neiste Folg vun Crash Bandicoot. Wann iech d'Folg gefallen huet da gidd mer wonsch, gidd like oder abonnéiert mäi Kanal. Bis demnächst Äddi.